Backstage Backstage Ýegşenbe Show bu gezek Mekan Ataýewiň täze klipiniň sahna arkasynda. Bu klipi şekile geçirýän elbetde Şatyk Sopyýew. Klipiň şekile geçirilişine geliň tomaşa edeliň. Klipden soňra Mekan Ataýew bilen kiçiräjik rubrika ornadyk. Mekan, şu ikisinden birini saýlamaly bolsa, haýsyny saýlardyňyz? Salowmalikim Ýekşenbe show. Nähili, gowmy ýagşymy ädeler? Ilki salamlaşalyň. Ine şu wagt ilki bilen meň aýtjak zadym şu Ýekşenbe show taýynlaýan ýigitler hemmäňize sag bolsun aýdýan. Daşary sowuk bolsada men bolýa diýdim şu gün dawaý sýomka edeli diýdiler kamera arkaly backstage'a geljek diýdiler geldigen hemmäňize minnetdarlygymy bildirýän. Indi soragyňy beriber inim. Dowam edýäs, ikisinden birini saýlamaly, aşa baý bolmakmy ýa aşa sagdyn bolmak? Aşa sagdyn bolmak, sebäbi sagdyn bolsaň baýap bolýar. Baý bolsaň sagdyn bolup bolmaýar, sebäbi ilki esasy saglyk diýilýär-ä. Hiç tik toga girmezlikmi ýa hiç ýutuba girmezlik? Hiç tik toga, men tik tok diýilýän programmany kän halamaýan, dogrymy aýdaýyn. Sebäbi ýutubda klip görüp bolýar, kino görüp bolýar, ýöne tik tokda bir Koneçno trend diýerler, ýene diýerler. Men hem ýaňy-ýaňy biraz gir uradym, ýöne kän zatlaram paýlaşyp bilemok, onam kömek edýärler, ýöne TikTokdan men YouTube gowy görýän. TikTok pozýan. Ronaldo bilen maşynda gezelençmi ýa kakaňyz bilen? Koneçno kakamyz bilen. Boýuň on bäş santimetr kiçelsin ýa-da on bäş kile semre. Beh, ýaman kyn sorag. Öňem-ä boýum kiçi opundy, on bäş santimetr kiçeltseň kiçikde bolar. Aý semräýen. Sebäbi horlanarynsoň, özüme zor salyp. Saçyňy düýbünden aýyrtmakmy ýa on ýyl ösdürmek? Aý düýbünden aýyrdaýmaly. Jennifer Lopez bilen duet ýa-da Tarkan bilen duet? Men Tarkany saýlajak, sebäbi Tarkan bize ýakynrak. Stilem ýakyn diýseňem bolýar. Jennifer Lopesem, olam ikisem mega star, ýöne Tarkan Özüme bir az ýakynrak görýän. Aklyň ýigrim köterim kemelmegmi ýa puluň? Pul kemeläýsinnaý akylly akyl ýerinde dursun. Keýigi gaplaňdan halas etmekmi ýa ýüz müň dollar gazanmak? Aý keýigi gaplaňdan halas edäýeli ýüz müň dollar gazanarslaý. Harry Potteriň güýçlerini gazanmakmy ýa Spaýdermeniň? E şol ikisinem bilemok dogrymy aýdaýyn. Ol multikmi oloň? He çelowek pawukmy? Aýryp kino men ony o kinolary dogrymy aýtsam göremok. Görmedim. Ýöne bilýän çelowek pawuk zat diýip. Şu çelawek pawuň neme prikolyny gördüm ýöne. A bölejik, olam TikTokda zatda gabat gelýär ýa TikToka zada. Ýa diýýän lista lista edýän öňden çykýar bir giden zatlar. Ýöne men edil oturyp o kinolary görmedim. Sebäbi men özüm istoriçeski kino görmäni gowy görýän. Hemme dili bilmekmi ýa hemme instrumentleri çalyp bilmek? Ana gowy sorag.
Ana. Aý instrumentleri çalsam Dil, dil hökmanam däl maňa, sebäbi men sazyň üsti bilen gürleşäýerin. Gürleşesim gelen adam bilen. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Ine, Şatlyk Sopyýew tarapyndan üýtgeşje klip gelýär, inşallah nesip bolsa. Ssenariýalyja klip göwnümize ýarar diýip umyt edýäs, sebäbi bu klip üçin uly azap edildi, azap çekildi. Diňleýjilerimizem gowy kabul eder diýip umyt edýän. Diňleýjilerime köp sagbolsun aýdýan, sebäbi Men şu diňleýjilerimiň üsti bilen men Mama ekan ata diýerler diňleýjilerimiň üsti bilen. Eger diňleýjiň bolmasa sen hiç kim. Men ideýa koneşne özüm ideýa berdim. Şatlyk bilen bile maslahat edýäs. Näme etsegem diňe klip däl, aýdym işlesekde maslahatdyl işleşýäs. Ýa şatlyga maslahat edýän. Men bir aýdym çykarsam hökman üç-dört sany adama diňledýän. Şolaň Gowy diýse ondan halka hödür edýäs. Ondan bärde kän işlenilen aýdymlar, işlenilip çykarmadyk aýdymlar kän. Aýdymy çykaraňyzda ilkinji kime diňledýäňiz? Birinji meň bara maşgalam diňleýär aýdymy. Işleýän maşgalama diňledip görýän şu göwnüňe ýaraýam diýýä. Ýöne käwagt şo maşgalam görýändir. Hemme ýaňky şun ýaly ýekşenbe şowam görýär, hemmesini görýär. Sebäbi tüweleme biziň Ýurdumyzda hemme mümkinçilik bar, gowy şoular bar, gowy adamlara dynç almaga gowy kanallar, şoular, zatlar bar-da onuň. Biziňkiler hem görýän-de şo meň öýdäkiler hem görüp durandyr käwagt. Gowy däl diýýän aýdym bolýar öýdäkimiň, şol aýdymam hit bolýar. Hawa, şu wagt görýändir. Hiç kimem bilenok haýsy aýdym nähili boljagyny şoň üçin men diňe diňleýjilerime ýene bir gezek köp sagbolsun aýdýan sebäbi meni goldaýalar hemmäňize köp minnetdarlygymy bildirýän Şatlyk Sopyýew saňada köp sagbol işleşip ýörüs Art studio olarada köp sagbolsun aýdýan işleşip ýören oglanlamma. Sohowa aýdym işleýän oglanlar Röwşenjan we Azat Durdy hemme oglanlara köp sag bolsun aýdýan. Inşallah gowy gowy aýdymlar bilen sizi begendiris, gowy gowy kliplerle begendiris diýip umyt edýän. Ýekşenbe show sizede öňe forever janyňyz sag bolsun. Hemme backstage'larymyza gelip duruň şeýdip kliplerimize gelip duruň. Gowy gowy täzelikler edýäňiz, gowy gowy adamlara Bir ýekşenbe şou diýip bir gowy şou açdyňyz her kim hem şoňa garaşýa gowy zatlar görkeziň her kim görsün aýdymçylary ýakyndan tanasyn şu edýän işiňizde üstünlik arzuw edýän gowy iş edýäňiz sizede jan saglyk arzuw edýän.